अब आइब गेल छी सब्सक्राइब करू मैथिली प्रचार यूट्यूब चैनल के अहाँ के दरबार माँ आय गेल हर गली हर मोहल्ला में धूम मचाबैत सब्जी गाड़ी प्रचार गड़ी अहाँक मोहल्ला में आओ हरा सब्जी बेचनिहारक प्रचारक गाड़ी ताजा आ हरियर सब्जीक संग आइम गेल दियो ने हमरा जन्म जन्म अभिशाप माँ हाँ माता बहन सब हरियर हरियर सब्जी कीनू ताजा ताजा सब्जी कीनू एजा सब टाइप के हरियर सब्जी मिलत आओ भैया जी हरियर हरियर सब्जी कीनू ताजा ताजा सब्जी कीनू अब आबि गेल छी एहन ताजा तरकारी जे खरीद बे माता जी बहन जी बेकार नहि जायत अहाँके पैसा सोझे किसानक खेतस ताजा आ हरियर तरकारी लऽ कऽ आयल छी अहाँके दरबार माँ थोक मे कीनब तऽ नीक सौदा भेटत माताजी बहनजी आ प्रिय ग्राहक कतऽ छी तरकारी बेचबाक प्रचारक गाड़ी एत छै रहब रूसल कतेक दिन भवानी देरी करब तऽ हम अहाँक गली अहाँक मोहल्ला से आंगा निकल जायब लेट भेला पर बहुत पछतावा करब मौका नहि भेटत जगत कल्याणी आउ अहाँक गली अहाँक मोहल्ला के ठीक सामने गड़ी खड़ा छै जीवन कोना बितते माँ कन आउन भैया भौजी दीदी काकी सब हर मौसम में ताजा हरिया तरकारी कम दाम में नीक सौदा भेटत कने तकियो ने रहब रूसल हरिया ताजा तरकारी चाही हरिया ताजा तरकारी चाही दूर खड़ा टुकुर टुकुर न ताको एहजा आम हरिया हरिया सब्जी कीनू ताजा ताजा सब्जी कीनू कने तकियो ने आऊं भैया भौजी दीदी काकी सब दूर खड़ा टुकुर टुकुर न ताकू एहजा आम हरियर हरियर सब्जी कीनू ताजा ताजा सब्जी कीनू अहाँक ध्यान कतऽ छै तरकारी बेचबाक प्रचारक गाड़ी एतऽ छै अहाँक गली अहाँक मोहल्ला के ठीक सामने आओ हरिया हरिया सब्जी कीनू ताजा ताजा सब्जी कीनू आय गेल हर गली हर मोहल्ला में धूम मचाबैत सब्जी गाड़ी प्रचार गड़ी अहाँक मोहल्ला में आओ हरा सब्जी बेचनिहारक प्रचारक गाड़ी ताजा आ हरिया सब्जीक संग आइम गेल हाँ माता बहन सब हरियर हरियर सब्जी कीनो ताजा ताजा सब्जी कीनो एजा सब टाइप के हरियर सब्जी मिलत आओ भैया जी हरियर हरियर सब्जी कीनो ताजा ताजा सब्जी कीनो हम जीवन आकारथ बीतेलों अहम ताज़ा तरकारी जे खरीद बे माता जी बहन जी बेकार नहि जायत अहाँके पैसा सोझे किसानक खेतस ताजा आ हरियर तरकारी लऽ कऽ आयल छी ध्यान कखनो अहाँ पर ने देलहुँ थोक मे कीनब तऽ नीक सौदा भेटत माताजी बहनजी आ प्रिय ग्राहक कतऽ छी तरकारी बेचबाक प्रचारक गाड़ी एत छै देरी करब त हम अहा गली अहा मोहल्ला से आंगा निकल जाए लेट भेला पर बहुत पछतावा करब मौका न भेटे आओ अहा गली अहा मोहल्ला के ठीक सामने गड़ी खड़ा छै आउन भैया भौजी दीदी काकी सब

एहजा आम हरिया हरिया सब्जी कीनू ताजा ताजा सब्जी कीनू मग डोलैया आऊं भैया भौजी दीदी काकी सब दूर खड़ा टुकुर टुकुर नैताकू एहजा आम हरियर हरियर सब्जी कीनू ताजा ताजा सब्जी कीनू अहाँक ध्यान कतऽ छै तरकारी बेचबाक प्रचारक गाड़ी एतऽ छै अहाँक गली अहाँक मोहल्ला के ठीक सामने आओ हरिया हरिया सब्जी कीनू ताजा ताजा सब्जी कीनू